דארף נישט דאס האבן א ריזען, און ס'איז דא די מער סתם פיליסאפי כלי כלי, וואס איז וויאזוי פשט כלי מ'קען פרעגן סתם שכל'דיג וואס איז פשט אויף סתם א זאך וואס האט נישט קיין טעם, אבער איך מיין אז די מער וויכטיגע זאך און די מער נוגעה'דיגע זאך און אסאך שמועסן איז דעם איז די עקזיסטענשאל אדער סייקאלאדזשיקאל. חסידישע שפראך הייסט על דרך הווייט אט די משמעות פון טעם והמצוות פון זאכן האבן א טעם אדער נישט אין אנדערע ווערטער א מענטש ווען ער טוט זאכן וויל ער ס'זאל האבן א משמעות ער וויל עס טעם ער וויל פארשטיין וואס ער טוט און פאר א מענטש וואס איינער וואס איז סענסעטיוו איינער וואס האט אביסל א שייכות צו א עולם הפנימי צו טון א זאך וואס האט נישט קיין משמעות וואס איז סתם ווייל כ'האב דיר געזאגט.

אין זיין נשמה, ס'שטערט אים אין זיין נפש אז דו זאגסט מיך די א זאך סתם אין די וועלט אריין, סתם פאר וואס, פאר ווען, פאר ווי. און אדער די זעלבע זאך על דרך עבודה, איך וואלט אים געזאגט אז א יעדע מצוה דארף האבן א האט א חלק א מעשה, האט א חלק א מחשבה, האט א חלק א כוונה, און די כוונה דאס איז די טעם, ס'הייסט א למשל מצוה סוכה האט דערמיט די מעשה פון מצוה סוכה, מען מאכט א סוכה, און די כוונה איז מיה דער עושה איכה, איז א טעם, און דאס איז די מחשבה די חלק פון די מצוה איז די.

אז אז ס'איז טאקע יא דא א טעם ווען מען זאגט געלע חוני מגלה טעם קאר איז דא פארשידענע זאכן לא באים עם מגלה טעמים אמאל איז מען נישט מגלה מ'איז נישט מגלה גלייך ס'הייסט אז ס'דא זאכן וואס האבן א אבוויעס טעם וואס האבן א אזוי ווי סוכה אזוי ווי תפילין אזוי ווי פארשידענע מצוות אדער נישט נאר מצוות איז די זעלבע זאך צו די וועלט, און די האבן א זה, ס'דא זאכן וואס האבן אן אבוויעס טעם, וואס האבן א אבוויעס מינינג, און ס'דא זאכן וואס האבן נישט א אבוויעס טעם, ס'מיינט נישט אז זיי האבן נישט בכלל קיין טעם, ס'מיינט אז מ'דארף מער זוכן, און די פארשידענע ספרים זאגן אז איך האב נישט מגלה טעם פארט די רעדסט צו יעדע איינע, ס'איז נישט משה רבינו נאר איינס, יעדע איינע דארף אליינס מגלה זיין טעם פארט, דאס הייסט ס'דא סערטען איידיעס וואס איז נאר א, ס'איז נאר א כלי, די מצוה איז נאר א כלי, און.

תורה וואלט מען געמיינט אז דארט ווי ס'שטייט שוין די כוונה וואס מען פארשטייט די כוונה דעמאלטס איז מער מחובר די מענטש ווייל זיין הארץ איז דארט אבער יעצט יעצט קען מען פארשטיין אז ווען מצוות וואס שטייט נישט וואס זיי א טעם איז עס איז פונקט פארקערט גיבט עס אסאך מער א פלאץ פאר א מענטש צו אריין לייגן זיין אייגענע הארץ און זיין אייגענע כוונה וואס ער איז אליינס מחדש דעמאלטס לייגט ער לייגט ער אריין דאס אין די אין די מצוה און דורך דעם ווערט ער אסאך מער מחובר ס'הייסט אזוי ווי אזוי ווי פונקט ממש אזוי ווי ס'רעדט זיך פון די גדולי חסידי שפראך, ווען מ'טוט א מצוה מיט א טעם און עס קומט אויס אן ביס חכמה, און ווען מ'טוט א מצוה אן א טעם קומט עס אן ביס כעסה, דאס הייסט ווען א מענטש טוט א מצוה וואס עס שטייט נישט אין די טעם אין די ספר וואס ער געלערנט איז מח איך טוט עס דאס גייט עס איז ער טאקע מחובר צו די גאנצע ענין אבער עס איז נאר ביז ביז מדריגת החכמה ביז

און ער לייגט אריין זיינע אייגענע משמעות און ער מאכט אן אייגענע טשויס און אייגענע בחירה וויאזוי צו וויאזוי עס צו מקיים זיין מיט וואסערע נימוקים מיט וואסערע כוונות מיט וואסערע פעולות מיט וואסערע מנהגים און דעם קומט מען אן צו אסאך א טיפערע דביקות אסאך א טיפערע התקדמות אסאך א טיפערע השגה אז דאס איז דער ווארט און ווער האט א גוטע שבת און זוכן אין זיין לעבן חוקת התורה און כוואנען מגלה טעם פורה פאר דיך טאקע פאר דיך פאר יעדע איינע גוט שבת.